Dostlar hemmäňiziň irdeniňiz haýyrly bolsun. Bizem haçanky turanymyz ýöne ot zat ýakdyk. Soň şu wagt nahar edip otyrys. Bulam buhanka çöregimiz. Ertini görkezeýin. Hawa Döwlet, bu gün menýuda näme?
Gowrulan kart, sogan, pomidor, kartoşka, suw guýduk, batyrma etdik. Közde bişen, közde bişen barlap görüň muny. Ha, tüweleme.
Tagamy nähili boldy? Tagamy? Gowa meňzeýä.
Tagamy
gapdal goňşymyzdakylar tagamyna zat edip geljek-ä, dadyp görjek diýdiler. Olaram bar-a, kömelek tapypdyrlar Şony iýip ýörler. Çaýymyzam taýýar bolup gelýär. Şon ýaly, onda biz garnymyzy doýuraly. Seň aýtjaklaryň barmy Berdi?
Garnymyzy doýursak bolar. Esasy aç bolýaň-da. Aç oýnamaz Bedriýew. Dogry aýdýaň. Aç aýy tans etmez diýýäň-dä. Hawa.
Aç aýy oýnanok. Doýurmaly. Bar onda, işdäňiz açyk bolsun biziň. Hemmäňize Ukrainanyň Warohto diýen ýerinden salam. Ine bu günem öýümize biriniň öýüniň howlusynda gurduk çadyrymyzy. Hmm, garoç düýn ýaremçe bärsi ýaremçeden otuz otuz bäş kilometr uzaklykda awtobusa garaşdyk. Buram düýn ýedinji gün bolansoň Bazar güni bolansoň kän awtobuslar zatlar ýokdy. Soň biraz gürrüň bar indi. Lan berdi. Näni gowy etdiň?
Sim dobroý ranak. Bet edip ýa otyrdyň ýa. Atele gelen ýa lak. Ýan turanyňyz ýaly. Soň düýn awtobuslar bolmansoň bizem Otostop çekerlidik, autostop çekerlidik. Her hili ad ýaşadyk o bilen. Durdy. Aýtjak gamy? Aýtjak.
Durdy, eee, üç sany kellelerem biraz zadrak, piýanrak bilmeýänim. Warokda gidýäňmi diýip, ony hawa diýdi. Mün, mündük bizem. Gidip barýa gidip barýa menem internetden karta açjak bolýan welin internet çekenok. Ýöne bir zatlar zar edýänini, ýalňyş gidýänini zar etdim, duýdum. Gidip barýa gidip barýa iň soňunda şu taý barokda diýip düşürip gitdiler. Soň internet açjak bolýan işlänok. O waňyçy. Soň birinden aç ýaşaýjylaryň birinden soradyp bolýan bäri barokda däldi, barokda. O aňyrda 20 kilometr aňyrda biram Gaty ters diýdi bärtlaý. Yz, geçip gelen ýolumyzdan yzyna Tar, nä, nirä? Tatar, Tataryf diýen ýere gitmeli, ondan soň beýläk gitmeli. Tataryf şäherinden ikä bölünýän eken biri. Hany çat, çatryň o başyna gidipdik, biz bu başyna gelmeli ekeniz. Hawa, yzymyza gidip, beýleki, hany çepden gitmeli, Tataryfa baryp, iki ýol, ýol hem saga hem çepe öwrülýär, biz çepden gitmeli ekeni, biz saga gidipdiris. Aý şeýdip aňyrdan Awtobusda adam ýok, awtostop çekjek bolup az aý sagat bar-a, sekize çenli garaşdyk. Iň soňundan bir uly awtobus gelýän eken, awtostop tutduk, olam durdy. Aslynda bizi mugt aljak bolupdyr, bizem näçe diýip soran bolýar, satamdyk ýaňy. Olam ýigrimi bäş grywna diýdi kişi başy. Aý şeýdip berdik. Borla gitsek bolýar. Satarka geldik. Satarykdan soňam aňyrda ostanowkada garaş oturanlar bar eken. Aňyrdan 10 grivna getirýän eken bärik. Aý şeýdip gaýtdyk. Mugt geljek bolduk ýöne 32 kişi baş 35 grivna. Geldi. Soň bärde ýem gelenimizde ýem bärde agşamdy. Soň aňy aňy tarapda şu tarapda zat bar eken. Derýa bar eken. Aňyrda ýuwunduk daň etdik soňam. Nirde galar zat diýip indi garaňky bolansoň kän bilmän galman diýdik. Bärde zat ýaşajydan ýaşajydan birine sorar diýdik howlyňyzda galyp barmy diýip olam. Soň Geldik. Şu howla geldik. Bir gyzjagaç girip gitdi. Oň yzyna düşüp geldik. Soň bärden soradyk. Daýza. Olam mesele ýok diýdi. Şeýdibem gurduk çadyrymyzy. Şunýarak öýlerem ullakanjy eken, gaty gowy. Ah, eý, o pişigi görýäňmi? Ýokarda pişigi görýäňmi? O ýokarda.
Kis kis kis kis. Oňa diňe pişik bolup ýatyr o. Dogry pişik her hili. Düýn bir ak pişik bar, ony gujaklap bar. Tas para çadyryň içine alýadym ol indi birazjyk tüý dökýän eken. Tüý dökýän eken ýogsa ama. Buna mine öýüm. Berde Berdi bilen Döwlediň öýi. Döwledem ýöremana gitdi. Gaty bar adat. Daýda gaty gowy eken. Ondan düýn agara öwrenişmäni üýerdi. Oňa öwrenişdi. Ö. Sen gowmy? Gel. Gel.

Indem birazajyk ýüz berse, ýylgyrsa daýysa soralýas, ertir irdeňe çenli galsak bormy diýip. Sebäbi ertir irden biziň biletimiz bar Kiýewe. Poýezda, poýezdem edil şu aňyrdan geçýän eken. Şeýle. Gaty gowy gidesim gelenok, aýwara. Eýýäm bäriniň kuwwatly zady, oba durmuşda.

Garaz gyzykly, gowy. Şu wagta çenli gowy gidýär. Düýn biraz kösendik ýöne olam düýn kösendiň nähili näme diýýäň? Oba derek. Teňe birinji birinji awtostopuň boldy. Oňa derek bir oba görüp gaýtdyk. Oba.
Oba gördük, obadaky adamlar bar, gaty sada. Bunlar bizi görüp, nemeli, inestraslar görüp, bara utanýarlar. Oba, berdi, berdini görüp da, utanyp, öýüne girip, aýnasyndan jyklap, zady bir gyzjagaçlar. Gowy gorkdular öýdýän, ýa gorkdular, ýa utandylar bizden. Şonýaly, bar onda, zadys, habarlaşyp durarys. Gitmäň.